Shwr i ni de! Croeso nôl i Popty! O, ni yn joio sialens fach fan hyn ar Popty. So heddi, i fi am fwyta bwydydd sy dim ond yn dachreg da llythyren cynta fy enw i, sef Cy! O guys, come on! Sa'i myn i ddachre'r fideo nes bo chi'n tanysgrifio, yn hoffi'r fideo yma, ac yn gwasgu'r gloch bach notification. Reit, allai ddachre nawr. Pryd cynta'r dydd yw brecwast. Pryd pwyseca'r dydd yn ôl pob sôn. Fel arfer fi'n berson grab and go, chybod, banana, tost, ond uh, dyw'r hyn o ddim yn dechrau gyda'r llythyrau'n cy. So, dewch i'r gegin i weld beth sydd da fi. Croeso i cegin Cadi! Reit, fi wedi cael look yn fy nghypyrdde a fi wedi ffindo... Cornflakes! Ideal! Sai'n berson cereal fel arfer, ond hei, fi yn joio cornflakes. A beth i fi'n cael bob bore heb os nag oni bai yw cwpaned o goffi. Wel, nes i dreiglo fy na, so coffi. A mae coffi da gyda cy fyd! Ideal! Reit, tra bod fy nghoffi yn oeri, mae fi gwestiwn i ofyn i chi. Ydych chi'n berson sy'n rhoid y llaeth mewn gynta yn eich cereal chi, yn eich grawn fwyd chi, neu odych chi'n rhoid y cereal mewn gynta, wedyn llaeth? Yn bersonol, cereal gynta, wedyn llaeth. Ok, taste test! Mmm! Oh my gosh, chi actually ffylu fel cereal bowl yn y cereal weitha. Mae, wna eich amser cino. Helo, mae'n amser cino, mae hi yn gwarter wedi un, a fi rili really eisiau bwyd nawr. Um, so o'n i'n trio cael think beth oedd gyda fi, oedd yn dachrau gyda cy. A hefyd, beth fi fel arfer yn cael i gyno, chi'n bo? A fi rili really fancy rap. Nawr, fi'n gwybod, fi'n gwybod i rap ddim yn dachrau gyda cy, ond gwrandwch. Beth yw siâp rap? Cylch. Cylch yn dach a dyca. Alright? So, fi'n mynd i gael rap gyda cyw iar, cucumber, coleslaw a caws. Dyma ni popeth sydd yn mynd mewn i'r rap. Bach o gwylslw. O! A dyma ni, y wrap cyw iâr, caws, ciwcymbyr a coleslaw. Falle fi wedi gorlenwi fe tyma bach, ond hei, edrych yn lyfli. Oce, amser i fi drial bach. Byw! Get back! Ok, mae chydig bach yn hwyrach nawr, mae hi bron a bod yn saith o'r gloch a fi yn starfo. So erbyn i fi goginio'r pryd yma, mi fydd hi hyd yn oed hwyrach, ok? So, o'n i yn meddwl beth allai gael i swper sy'n dechrau gyda cy. O'n i'n meddwl cawl, so mae'n dda dweud cawl. Curry. Fi am gael curry. Cyri, dwi mor galon! Yym, so, fi'n mynd i goginio hwnna a 'na i ddangos i chi shwt ma'n edrych fel ar y diwedd. Oh my gosh! Allai'm gweithio, chi mor excited â fi i fita hwn. Chi'n barod? Cyri! Oh! A mae'n ddiwrnod oer heddi fyd, so mae hwn yn mynd i fod yn drît. Alla i'n aros i fita hwn. A dyna ni am fideo heddi, guys. Cofiwch fel fi'n gweud bob tro i danysgrifio i'r sianel, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach notification fel bod chi'n gwybod bob tro mae fideo newydd yn mynd lan da popty! Ond tan fideo nesa, ta-ra!